әйбәт итеп яшәргә тырыша. Яши-яши кайсыбер кешеләргә вак-төяк киртәләр дә атлап үтә алмаслык бүрәнә булып күренә башлый. Ә кайбер кешеләр үтеп чыга алмаслык диварларны да сикереп кенә үтә. Бәлки алда булачак вакыйгалар Җир йөзендә генә түгел, галәмдә дә юктыр. Булмаган да һәм булмаячак тадыр. Ә бәлки, булгандыр. Яки булачактыр. Кем белә. Сә генә булса да, бу кешеләр көлке түгел. Һәм алардан көләргә дә ярамый кебек. Алар, гади генә итеп әйткәндә, яшәргә, баткаклыкка батмаска, бу дөньяның

Күрәсезме, нәрсә дигән? Бүген генә килеп төште әле. Бик зур комиссия килә дигән, өстәделәр, халык саналу буенча. Безнең авылның халык санын чутлап китәчәкләр. Менә карагыз. Әйе, Казаннан ук киләләр. Әйе. Безгә шул комиссияне әйбәтләп каршы алырга кирәк. Һәм бигрәк тә исән-имин калып, аларны озатып җибәрергә кирәк. Әйе. Ашатып эчертеп. Кысылмый калмыйсың, а? Ат тагалаганда бакалатын кыстырмый ул. Булганын да, булмаганын да бөтенесен дә ашап-эчеп бетереп китәчәкләр икән. Әйе. Әйе шул. Өченче ел хәтерлисезме? Теге Сәки әбинең бөтен самогонын эчеп бетереп кайтып киттеләр. Әйе, пошли. Алар самогон эчмәделәр, Валерия Валерьяновна. Ал вакытта колхоз бар иде, закон бар иде, партия бар иде, хәтта менә председатель бар иде. Ул вакытта алар Коньяк кына эчтеләр. Ху-ху-ху. Самогонны бит сез икегез эчеп бетердегез. Миңа утын апкайтып бирәбез, печән апкайтып бирәбез дип. И-и-и, ул вакытларда без нык рәхәт яшәдек. Бер ярты самогонга илле килолык капчык белән фуражны китереп кенә бирәләр иде. Ә җитмеш килолысын урам аракысына алырга була иде. Ә хәзер. Чиләге белән җитсәгә бер нәрсә дә юк. Сусамаган дигәннән, мин бит сиңа ул вакытта колхоз сельсагыннан акча биреп җибәргән идем, самагын ал дип. Соң бу акчаны бит капканнан чыгуга ук Аҗдаһам кулдан тартып алган иде. Ул бозауга сөт, самагон түгел, хәтта сөт тә җалга бирмәгәнсең. Кемне бозау диде? Минеме? Соң. Мине түгел бит инде. Минем үз кушаматым да бик әйбәт. Кешегә генә әйтергә ярамый. Башта ич, мәсьәләгә конкретлап килегез инде. Мәсьәләгә конкрет киләб, иптәшләр. Безнсе бүгенгесе елның үктәбрендә безнең менә авылда клуб салынырга тиеш, әйеме? Ләкин финанслар булмау сәбәпле, бу клуб төзелмәде. Бу безнең авылыбызның упущениесе. Менә, иптәшләр, шуңа күрә дә инде шушы ташланды абзарга җыелдык та инде, сыер абзарына. Сыер абзарына шул. Башың эшләмәсә, тыкшынма әле, ә? Теләсә нәрсәгә кысылып тик торасың. Син кылган гөнаһлар бу абзарга гына сыярлык түгел, бөтен җирне җимереп атарлык. Үзеңне беләмен. Икеле капчыгы. Син беренче класста ничә ел утырып калдың әле, ну-ка сана. Надан. Дәфтәремдә хата күренмәс өчен кара түгеп куя идем бит. Баш әйгәч, нәрсәләргә конкретрак килегез инде? Конкрет киләм, иптәшләр, конкрет. Бирем белән сиңа наданымны. Бу телең белән халык самавырга хәтле яшәмәячәксең син. Урынбасар. Җитте инде сиңа, җитте инде сиңа! Бу телеңне тыя беләсеңме син, җукмак? Нигә, мин дөрес сөйләдеммени? Әйе, теге вакытта да менә синең телең аркасында колупсыз калды. Кайсы вакытта? Нигә соң? Остуда кирәк егетләр килеп фирма төзеделәрме? Төзеделәр. Менә шул калган кирпечтән колуп төземәкчеләр иде. Минем аркада булдымыни ул? Сезнең аркада, менә баш врач белән икегез Бөтен кирпечләрне сатып бетердегез. Аны нәрсә сөйли? Менә кара әле. Фирманың өстендә 1971 дигән язу балкып утырамы? Безнең клуб түбәсендә балкып утырмас идемени ул? Синең аркада ул, сезнең аркада ул. Син бит үзең көтү куганчы, минем янга килеп җитә идең ул вакытта. Хәтерләмисеңмени? Кайчан? Валерьяновна!

Нәрсә бу? Нәрсә дә бирәсе. Список? Әйе. Список. Кара әле список дигәннән. Русчага тәрҗемәсе ничек була аны? Карап әйт әле. Әйдә тизгерәк кара. Ә, менә таптым. Список дигән сүздән алынган. Как так инде? Вот так. Якынча гына әйткәндә, юкка чыгару дигән сүз була. Беләсең килсә. Конкретно әйт, конкретно. Беләсең килсә, Валерия Валерьяновна, башлаеш, ул исемлек була. Без клубта исемлек төзеп, егерме биш кешедән егерме список төзеп куябыз. Әйе. Соң конкретно ничек булды соң инде?

Йөрәләр ди, синең балаларың ничек укыта соң ул? Нинди телдә? Өч телдә дә сукалыйлар. Күпсенмәгез әле, яме! Бик мыскыл итсәгез, ташлармын да китәрмен мәктәбегезне! Калын шушы да шалтырашып, бер-берегезне макташып. Бу Алла каргаган авылыгызда җир бетереп эзләсәгез дә, миннән башка сез укытучы табалмаячаксыз. Чубик чәйнәп май чыкмас. Җитәрегез инде, җитәрегез инде, без быел клубны булабызмы, юкмы? Әллә тагын узган гасырда калдырамызмы клубны, ә? Әйтегез инде! Дөрес әйтәсең син, эшнең башы бит әле клуб безнең монда. Тәк, эскәмияләр, урындыклар менә бар дип исәпләйк, иптәшләр. Әйе. Халык китерде шул, шуңа да, әйе. Кытап стерә бассак иде. Дөрес әйттең, бу юлы халык китерде. Ярар, иптәшләр. Менә шушы ике багана арасына, әнә түбәләк, баня. Шушында сыер бәйләйләр элек. Менә шушы сыер бәйләп торган ике багана арасына, иптәшләр, матур итеп сәхнә ясыйбыз. Ничек? Менә монда бау элеп, матур чаршаулар элеп, Шәп иттереп сәхнә ясап куйган кирәк. Чаршау түгел баш поэт. Затник һәм менә кулиса була ул. Әйе. Нишләп әле затник та кулиса булсын ди? Кара әле, Мөслимә Маҗетдиновна, син яшьтән үк сүгенергә яратаидың инде, минем сиңа ничә тапкыр әйткәнем бар, ташла бу гадәтеңне. Еще җитмәсә, клуб эшчесе булып торасың бит әле син. Менә кара, өч көн па-па-па-бышиник клубның работников дигән курста укып кайттым. Менә минем кызыл красный диплом, кара! Диплом, Насыйбаны. Ә клубың юк. Юк, юк. Кая клуб булмагач? Кара әле.

Нишләп бик аз минем акча? Миңа көненә 600-700 сум чыгарга тиеш иде. Соң, беренче январь көнне эшкә чыкмагансың. Шуның өчен 600 тәңкәң авыл советы файдасына алып калынган. Ни өчен авыл советы түгел, муниципаль берәмлек хисабына? Нинди берәмлек булса да, ул минем акча. Ярар инде, ярый, нигә тавышланасыз син, тавышланма әле. Менә өстәгеләр килеп китсен дә, синең чукка күп иттереп премия язарбыз. Минем чукка премия юрасыз да.

Менә безнең авылда акча юк бит инде, әйбәтсезме, берегездә дә. Шуңа күрә менә шундый тәкъдим кертәм, һәрберегез өеннән берәр чаршау алып килсен дип. Әйдәгез әле, кулларыгызны күтәрегез әле. Бер тавыштан. Кемнәр риза, әйдә. Бер генә тавыштан шул. Монда бит әле авылыбызның ике активисты җитми. Һей, минем тавыш барыгызны да җиңәр әле. Һе, кая, кемнәр юк монда? Сөенеч бабай белән Әрнис юк. Сөенеч бабай күрше авылына кәҗәсен каплатырга алып киткән. Ничек алып киткән? Аның бит кәҗәсе тәкә. Шул кәҗә тәкәсе белән ул күрше авылга барып, күрше кәҗәләрен каплатып йөри. Кәҗә сөте гомерне озынайта, ди. Шуның өчен бөтен дөньяны кәҗәгә күмәм, ди. Шуның өчен ул былтыр суда да алды 58 мең. 56 ике меңенә чегәннәрдән кәҗә тәкәсен алды. Ә калган 56 меңгә малайларына девятка, искесен, Кайчак алды ул аны? Кайчак дип, соң син бит үзең кул куйган идең, кеше бизнес күрсәтмәсәк дип, безгә кәюк диеп, менә бит. Ә-ә, ярый алайса, Әрмис? Әрмис, повестка килүдән куркып, печәнлек эчендә качып ята. Яңа ел бәйрәменнән кар кызы булып уйнагыннан менеп җаткан иде. Беренче январь көнне аңарга унсигез туа. Шуннан бирле төшкәне дә юк әле. Тау күкәе эчеп ята дип әйтәләр. Иписез килеште. Хм, диярлек. Бар алып кил әле шуны. Сиңа әйтәм, бар әле алып кил әле дим. Кәбестә алып кил. Миңа? Ә нигә миңа?

Тозлы күл, ят сүзләре. Минем балаларым булмаса, син бит мәктәбеңдә грузин тырпаеп утырып калачаксың. Кара беләсезме килсә? Абзый, ничә балаң бар соң синең? Нигә он катлык җикеренәсең? Бик беләсегез килсә, Әгәр дә бу авылда мин булмасам, мәктәп тә булмаячак, авыл да бетә, менә сезгә дә булмаячак. Ничек инде? Ничек була соң ул? Менә шулай. Минем олы улым өченче класста, уртанчысы икенче класста укый. Менә төпчегем быел беренчегә бара. Шулай итеп, авылыбызның башлангыч мәктәбендә җәмгысе өч бала бар. Алар да минекеләр, бик беләсегез килсә. Шулай булгач тын, әгәр дә мин балаларымны күрше авылга алып китәм икән укырга, мәктәп тә бетә, авыл да бетә, сез дә менә икәүләп эшсез каласыз. Без? Сез.

Менә хәзер рәхәтен күрәм. Ни эше юк, ни акчасы юк, менә бу кулларым минем көненә унҗиде-унсигез сыер саварга тиеш, диде. Ә түгел анда саңгыр кәҗә имени тарткаларга. Һы? Менә ул бәрәңге белән мин балаларны ничек туйдырыйм соң, а? Аның бит быел бәрәңгесе кәҗә кәкәеннән кечкенә зур булды, чүткерә.

Караклар, талаучылар, сатып җибәрүчеләр, сәзенеп җаза көтә. Акылыгызга килегез. Әнә, ишетәсезме? Шикелле. Соң кайсыгыз урлашмаган? Энә булса да урламаган кеше юк бит бу дөньяда. Юк.

И-и-и, сиңа ачуланыйм да мин. Минем нәрсәгәдер ачу килә килә дә, менә шушы әйтеп, җенләнеп алам инде мин. Ярар, кызлар, тавышланып утырмагыз әле. Һей, кызлар, хәзер берәр генә әйттерәбез. Әйдә, торыгыз әле, тор, тор.

Безнең авылга бай да әлли хәле генә җитә инде аның көче. Әй, кирәк вакытта эшли минем башым. Синеке генә ул, кирәккә дә, кирәкмәгәнгә дә эшләми. Ярар, күп сөйләшеп торма әле. Үзем, үземә кирәк тә башым эшли минем. Тәк, иптәшләр. Моның артына шәм куерга кирәк.

Кара әле, бар әле, мәктәбеңнән алып килә Яңа елдан калган шәм төпчекләрен. Бар! Хәзер баш белеш, хәзер алып киләм. Кә, иптәшләр, әйдә утырышыгыз әле. Ярар, баш белеш. Тәк, нәрсәдә калган идек әле, иптәшләр? Әзерләнәбез бит башта, әйе, әзерләнәбез. Әйе. Безгә бит әле хәзер менә сәхнә булды инде, эскәмияләр, урындыклар барсы да булды. Хәзер бит әле безгә авылыбыздан берәр аксакал кирәк. Нәрсәгә? Сак өстәмәләрне каршы алып чыгарга, кулына ипи тоз тотып. Эй, хәзер чәк-чәк белән каршы алалар. Соң чәк-чәк, чәк-чәк дип бит аны озын ботлы кызлар тотып чыга. Каян табыйм инде мин сиңа андый кызларны, ә? Ещё җитмәсә, озын сыйраклыларны. Ха! Безнең бит авылда кызларның артыннары җирдән сөйрәлеп кенә йөри.

Сиңа әйтәм, бар дип! Минме? Мин елан саен мин сыңалам. Отчет төзергә мин, клубта эшләргә мин, сценарий төзергә мин, багана төбе чагырырга мин, юл кылы чагырырга мин, сабанлы аҗыны акча җыярга мин, суга акча җыярга мин, карбид куярга мин. Ялан саен мин бармыйм. Башка кеше барсын. Ярар, ярар, тынычлан. Үзем барам, үзем барам.

Күрше авылга барып, үземнең американский кәзәне алып барган идем. Эй, үзе чибәр, үзе матур кәзәләр чиратка тезелеп тора. Ә бер җонак кыйдырткан кәзә керде дә, ошатмыйча чыгып китте. Ә, исәнмесез! Әйбәт кенә әйләнәбез, Сабый абый. Исәнме, Сабый абзый, исәнме?

Төн шактый чаршаган кил алмассың микән, диделәр. Кем әйтте? Әйе. Кызлар инде, белмәем ни. Җәмәгать, чаршагап килеп булмады инде. Әмма ләкин менә сезгә татар халыкның җырлы-биюле уеннарын алып килдем. Тәк, ничәнче? Әһ,

Кара нәрсә, Сириз Чабзый дип әйтимме? Әйт, әйт, әйт! Кара әле, Сириз Чабзый, сиңа бит әле безнең эшебез төште, дим. Әй, мәеш, эшләсе килеп тормый әле. Башым авырта шул хәтле. Нишләдең тагын? Әй, кесә җүләр бар бу әле, җибәргәнмен бит.

Ә мин инде бу не алучылар килгәч, әзрәк кенә хәтерлим, бер җартыны башлап эчкән идем, уянып киттем, икенче җартының төбендә болай гына калган. Ярар, җугышып кайгырып утырма әле, Сөенеч абзый, эзләп табарбыз әле, кая китсен ди инде ул юлсыз дисез. Юл димәктән, шушы беркемгә дә кирәкмәгән клубыгызны төзегәнче, авыл уртасына юл салсагыз, менә шәп булыр иде. Малайлар кайта да кермиләр авылга, су башында калдырып.

Менә нәрсә сөенеч абзый! Син бит инде бездән Сталин заманыннан калган кеше, әйеме? Әйе, агай. Менә шуңа күрә синнән ветеран ясыйбыз. Нигә мин? Соң кем булсын инде? Әйтеп торам бит, иң өлкән кеше син дип. Менә өстән килүчеләр каршына ипи-тоз тотып чыгарсың.

Ярар, кайдырма әле. Кеше сүзе тыңлама. Әй, ветеран булуның бер нәрсәсе дә юк аның. Шулай да инде. Алайса, ни микән ни? Килештек. Мин риза ветеран буларга. Риза булгач ярар, бирмеш тә. Түлке чур, алда чук. Минем яклаучыларым бар, өстә. Кемнәр инде алар? Берсе теритәк, берсе блохин һәм путин. Алар булса тәгаен килештек, Сөенеч абзый. Түлке ни, бүген?

Поезддан ул килеп, хәзер үк килеп җитәргә кушканнар. Барган янында миңа монда да бик рәхәт. Рәхәттер инде, җиде ай буе печәнлектә качып яткач, ничек рәхәт булмасын. Һей, бала яктыгы, мин сине бит инде өстәгеләр килер алдында шундый бик болгар, шәп җегет итеп кияү җигеттер итеп күрсәтмәкче идем, ә? Һей, кайсыгыз барып чактан авылда икән? Кайсысы чак? Әнә теге укытучы Фатимә исемле бугай. Кая ул? Кер әле монда, кер, нәрсә качып торасың? Менә бу нәрсә бу? Кил монда, дим, нәрсә бу менә? Резко башлаеш. Соң повестка икәнен күрәм. Мин сиңа нәрсә дигән идем? Миннән башка бер кәгазь дә кермәнгә тиеш түгел дип әйткән идемме авылга? Ә син нәрсә, читтән килгән башың белән теләсә нәрсә эшләп йөрисең? И, мин бит соңгы гаять кына икенче елга уналты яшен тутырырга әзерләнүче уналты еллы мобицәр берәмлектең тарих императрицаның өстенә су койгансың!

Күп пешә. Борщ пеш. Нәрсә? Калдырыгыз әле ул кәгазьләрегезне. Нинди кәгазь калдырасың инде? Күпме эш бар бит әле монда. Күрмисеңме ни ана подпись куеп утыра. Эш эшләп кенә яшәп булмый бит, борщ пеш.

Кырычтык заманындагы, Брежнев заманындагы, Горбачев заманындагы, Ельцин заманындагы, хәзерге заманда. Эх, әйттем барына, шәп иттереп.

Бөтенесе дә законна! Минем эшләгән эшләп алгандыр. Гонорарым ул. Мин аны кем генә телим, кайда телим, ничек итеп эшлим, минем эш, минем законна бөтенесе дә минем эшләп алган гонорар.

Мәсьәләгә якын киләм, иптәшләр. Һе-е-е! Кем сыер бу? Соңгы кабат сорыйм. Минем сыер булса, монда йөреп тә маташмас идем, минеке түгел. Әй, ярар, алайсам. Берегезнеке дә булмаса. Берегезнеке, синеке түгел, синеке түгел. Үземә алам, берегезнеке дә булмаса. Әйдә! Әйдә, малкай, әйдә, иң кече малкай. Каз бай, бу бит Хөснетдин бабайның сыеры! Баба өйгә чанып суын сукмакчы булганнар, тегесе тоттырмады, ул урманга качты. Ә син каян беләсең? Соң, әнә, мүкләк бит ул, бер мөгезе сынган. Мине сөзгән чакта килеп төште аның мөгезе. Шәй бу.

Точно Хөснетдин бабай сыер алайса. Әнә, күзләренә Хөснетдин бабайның пенсия сорап килгән чагын ашаган. Күрәсеңме? Точно шул да бәлә. Ярар, Хөснетдин бабай юк,

Проблема. Тәк, иптәшләр. Клубны буламызмы без бу ел? Башка еш юкмы? Ничек булмаска? Ана бит пәрдәләрне ясап куйдык. Ә? Клубны башка урынга күчерергә туры килә. Ничек? Ни за что? Через мой труп. Ничә еллар йокламыйча шушы клуб ачылганын көтеп яттым бит мин. Мин риза түгел клубны күчерергә. Юк, риза түгел. Менә шуның өчен бит костюмнар җыеп йөрим, карагыз әле. Төннәрен йокламыйча Тагын клубсыз калабызмыни инде без? Тагын икенче гасырга каламыни инде башлаеш безнең клуб? Юк, шушында төзибез булгач, клубны шушында төзибез. Ярар, ярар, төзербез. Ярар, клубы да булды инде аның иптәшләр. Хәзер бит инде безгә кәләш белән кияү кирәк.

Тәк, иптәшләр, шулай. Хәзер менә малайны кияү жигеттер иттереп килдерәбез. Кәләш булды инде. Нәрсә? Мин башка еш кияү була алмыйм. Кулымда повестка һәм

Армиядә хезмәт итү, минем гомерлек хыялым. Сугышка җибәрсәләр дә, күкрәгем белән амбразураларны каплармын. Шунда я герой булып үләрмен, я герой булып кайтармын. Лошманыч, фронтовикларга бирелә торган 100 грамм спиртны сезгә җыеп барачакмын.

Әле яңа киткән идем бит. Карантинис дигәннән. Кара әле, карантинисның ничек була ул? Тәрҗемәсе ничек? Кара, кара. Гел урысча гына сөйләшә икән бу малай. Да. Сөйләп җибәрәйдә, нәрсә эшләделәр?

Дидем дә, колбасаны тутырып, җыентка алып кайтып киттем эшкә. Әй, кайткач ашадылар колбаса әллә бөтенесе. Рәхмәт, Сөенеч! Рәхмәт, Сөенеч, лейтенант Сөенеч! диделәр миңа, шулай иттереп.

Да. Ой. Нәрсәлә калган игә иптәшләр? Бу бабайды тыңлап, бөтен әйберне онытып бетердек, ә? Менә кияү белән кәләш булды, башлыч. Дөрес әйтәсең, әйе. Пәрдәләр, сәхнәләр булды инде. Күлмәкләр булды, башта Булды, бөтенләй эскәмияләр, урындыклар булды. Так, кияү белән кәләш булды. Хәзер өстәгеләр килеп җиткәнче, сезгә әйбәтләп киенеп килергә кирәк, матур иттереп. Аңладыңмы? Сине кияү җегеттер итеп, матур итеп, сине кәләш иттереп, барыгыз күлмәкләрегезне, кәстүмнәрегезне киеп килегез. Бар, бар, бар. Өстәгеләр озак тормас, хәзер килеп тә җитәрләр. Әйе, башлаеш, ха? Карагыз әле, башлаеш. Миңа калса, өстәгеләрнең күңелен күрер өчен өстәлне әзерләргә кирәк. Ничек уйлыйсыз? Өстәл дигәннән, чынлап та, аларны бит инде ашатырга кирәк.

Ә? Белмим, шул бәришне башлайбыз. Хей, бәриш пешерергә аның ите дә юк инде, безнең авылда суярлык хайваны да калмады бит инде аның. Шуңа күрә менә һәрберегез өегеннән берәр тавык алып килсә дигән тәкъдим кертәм. Каян алыйк ток без? Чотан әтеш бар инде минем баш баеш. Абзарда минем бүтән тавыгым юк. Ярар, тавыгың булмаса, бәрәңге алып килерсең. Хей, бигрәк мыскыл итәсең инде, баш баеш. Быелгы сыерда бәрәңге була димени инде. Бер бөртек күзгә кырып салырлык та бәрәңгем юк минем. Әйе шул, баш баеш, быел бит авылда бәрәңге дефицит. Баш баеш, авылда бер генә кешедә бәрәңге бар ул. Кемдә соң ул? Сәрки әбидә. Әйе. Һе, Сәрки әби. Ярар, Сәрки әбигә әйт, бер чиләк бәрәңге бирсә, ана, Әлбис кайтты, бер җеп тутырып, бер арба утын алып кайтыр бу аларыннан. Капка төбенә үк. Әтәч! Кәҗә кычкыра башлаганда.

Исән калагызлыгыз юкмы? Әллә сыер карап тора, әллә кәҗә кычкыра. Үләрсең монда болар белән. Уф, кайда калган идек әле? Иң беренче урынны балан бәлеше генә пешерәбезме соң? Точно! Балан бит ул канны арттыра. Әйе, шул кан тегеләрнең башырларына әзрәк эшләтмәс микән, дим. Һе, баш! Һе-ей, баш кемдә бар инде ул? Яраса, кычкырып теләсә нәрсә сөйләп утырма әле, ишетсәләр нәрсә эшләсең. Ишетсәләр! Ишетсәләр! Мин беркемнән дә курыкмыйм, үлгәндә дә шул сүзне кабатлап әйтәчәкмен. Сан алмыйча бернинди үлем дә юк сиңа. Менә, саналып китсеннәр дә, сиңа дүрт җавап кыйбла, теләсә нәрсә эшләрсең. Безнең баш өстеннән тәккә генә әйләнмидер ул баш бәйш. Әйе, баш бәйш. Тегеләр килеп икән. Тегеләр килеп төшәрләр безгә. Нишләп килеп төшсеннәр ди? Әле эш тә бетмәгән бит әле, килеп төшәргә. Клуб булды. Соң клуб булды инде. Килен белән ветеран тоже булды, кияү белән кәләш. Тәкәләр булды. Барсы да булды. Бәлеш. Әйе. Балам бәлеше булды. Бик булып бетмәде шул әле баш бәеш. Минемчә, теге өстәгеләрнең күңелен күрер өчен тагын концерт номерлары кирәк дип. Әле башта

Дурдум! Карагыз әле, баш бәеш, сез бу биюне зря хурлыйсыз. Бик әйбәт, минемчә, номер. Безгә бит халык дуслыгын күрсәтергә килгән. Әйе, әйе. Соң шулай дисеңмени? Соң яз инде алайса, яз, ярар.

Әйдәгез. Әйдәгез, әйдә, тапмакларын жырлап алабыз. Алма дисәң, алма түгел, хыяр дисәң, түгәрәк. Өзеклектә җиңеп чыгыйк, әйдә, дуслар, бергәләп. Кызарып кояш чыкканда, алар кунып көтүгә. Дошманнарның эче яна, безнең алга китүгә. Урамның уртасында киң болын, һичкем дә боза алмас Советның булган юлын.

Ничек килмәсеннәр инде, менә бу вертолет тикмәгә очып йөри что ли? Кызлар килми, борчылмагыз, кунаклар килми. Фатыйма, менә яңа гына Зәкия әбине күрдем, әйме? Яңа гына вертолет очып китте бит. Әймегез, менә ипиләрем белән тастымалымны да алган идем, кунак каршыларга дип. Ул бит Зәкия әбинең малае кайткан булган икән. Башкалардан бәрәңгегә дип, халык санын алмыйча, халыклар санын алып килгән вертолеттан. Әйе, шулай, кайтмыйлар, килмиләр. Нәрсә? Точно килмиләр. Менә әйттем бит, кызлар, интекмәгез, ит җырыгыз әзер түгел. Килмиләр икән кунаклар, килмиләр. Кунаклар килмәешкә, бездә, безнең дә туй булмыймыни? Соң эшбеткәч кенә ничек килмиләр соң алар? Эй, булмады инде, булмады. Өстән килүләр, алдында өстән килүчеләр. Шулар алдында ялтырап калырмын, ди ул мөгаллим. Үземне дә өскә алмаслармы дип, күпме хыялланып йөргән идем бит, ә? Булмады инде, булмады. Шушы баткаклыкта үләргә язгандыр инде. Эш тереләсең, тырышасың, тырмашасың. Булмады бу, булмады, кызлар. Мин дә битәр аңланып утырдым, мридерәгә генә күпме аракы эчтем, тырыша-тырыша булдым, диеп.